captain ha bɔkɔ. mo bɔ yɛn nkɔmɔ wo na akɔkyi yɛ kɔpɛ nneɛma yi baeɛ bɔ yɛn nkɔmɔ mi yɛn nkɔ ne wie yɛn ntura yɛn nsɛm foforɔ so. yo captain mɛbɔ nkɔmɔ ɛɛ eh, sɛdeɛ wokan ne saa pɛpɛ makɔ nkura eh, nkura mmiɛnsa nyinaa so ɛyɛ eh, ɛɛ eh, hwa yɛ mmɔbɔ kɔte aboa na afei so atwa nim nyansa na sɛdeɛ ɔpani ɛɛ joshua somu akan no ɔno na yɛ kingmaker ɔno na ɛsi ahene wɔ nkura no ase. Nti ɔhene no a wɔ hɔ no koraa ɔno yɛ panin kyɛ ɔhene no a wɔ hɔ no. Na history kakra a ɔde maeɛ no a ɛfa owura Kofi Sapon ɛna afei so Kofi San ne ɛne Kojo Fowia a wɔn kyekyere saa nkura mmiɛnsa no. Ɛɛ wɔn ti firi Kwewu. Wɔn nananom no firi Kwewu Bɔme. Wɔn nana mmarima no firi Kwewu Bɔme na afei so mmaa no firi Kwewu Bepɔn. Na na wɔn wɔ Nyawani ɛyɛ kua wɔ hɔ. Nti wɔn yɛ akuafo na ɛyɛ a na wɔn pɛ nsaase. Wɔn pɛ asaase a asaase a wɔn dua wɔn nnua de wɔ so a ɛbɛyɛ yie na wɔn bɛtumi anya bi atɔn. Nti wɔn nenam a na wɔn kɔ pie ɛyɛ saa nkura mmiɛnsa yi. Na na saa asɛm yi a wɔn ato wɔn mpanimfoɔ no ɛyɛ Kofi Sapon na ɛɛ Ko Kodwo Fori a wɔn tete Atwa nim nyansa no, na saa asɛm yayaw yi ato no akɔfa ɔbaa na ɔbaa no apam ne adeade ara ho nsɛm bebree. Enti wɔkɔtena hɔ na wɔde edin no totoo saa nkuraa mmiɛnsa no. Na Hwɛ Ayɛ Mmɔbɔ na wɔn, ɛɛ, Atwa Nim Nyansa no na wɔtoo din no Sex, ɛna wɔde Kɔte Aboa toaa so. Enti wɔtoo mmienu no na wɔhwɛɛ sɛ ɛdɛn bio na wɔde ka Kɔte Aboa ho a ɛbɛfa. na wɔde hwewa yɛ mmɔbɔ no de ka ho, sɛ hwewa no deɛ ɔkɔpa kɔtɛ no kɔpɛ asɛm a na ɔde abrɛ hwewa no, biribiara yareɛ bi a ɛbɛba biara hwewa no na ɛyɛ a ɔfa ɔyaw no mu na wɔde ka ho na wɔnyaa saa nkwamiase yi. Na yɛbɛka sɛ wɔyɛ akuafoɔ, wokɔ hɔ nom deɛ akua na wɔyɛ, wɔnya mmoa, wɔdɔ kokoo, biribiara wɔyɛ bi, wɔdua bi wɔ hɔ nom. Na deɛ ɛteɛ nie, wokɔ hɔ nom a, Wofiri Kwawu junction aba bɛduru Akwasi no, Akwasi hɔnom kwan no ayɛ sɛ ɛyɛ kakra. Yɛbɛka sɛ wɔn hɔ no deɛ wɔfrɛ no asphalt because ɛhɔ kwan no na ɛyɛ kakra. Wofiri hɔnom a na wakɔpem wɔ Tɛntɛnku. Wodu Tɛntɛnku a, ɛfiri Tɛntɛnku de kɔ no deɛ, ɛkwan no nyɛ koraa. Sɛ ɛhɔ no nso ne ɛyɛ bea a kanea wɔ hɔ, ɛtwa to. Ɛhɔ na ɛyɛ the last town a kanea wɔ hɔ. Ɛfiri hɔ kɔ no nyinaa deɛ, kanea nni baabiara bio. Enti wofi ɛyɛ kɛntɛnku no a, na woakɔpue wɔ asare kuro mu. Sɛ wotumi de wo kaa no firi kɛntɛnku kɔpue wɔ asare kuro mu a, na woapaake wo kaa no wɔ asare kuro mu, na woate afokokuo ase sɛ wopɛ kwan a ɛyɛ tia, because kwan a ɛsɛ kaa fa hɔ no, kaa no asɛ nti kaa bia ntumi mfa hɔ. Nti wobɛte afa kokuo no ase, woafa kokuo no ase saa bɛyɛ bɛyɛ about three miles. na wɔakɔpiem wɔ hwɛ a ɛmmɔ bɔ, ɛnna hɔ na wobɛkɔ akɔpie kane. Nso wofiri hwɛ a ɛmmɔ bɔ no a, wokɔduru hwɛ a ɛmmɔ bɔ no a, ɛɛm ahemfie ɛna ɛwɔ wobɛkɔ akɔpie so kane. Ahemfie no ɛna ɛwɔ sɛnta hɔnom. Nti wokɔpie ahemfie no a, wɔn a wɔaka no deɛ, ayɛ sɛ wɔn nyinaa mmoa nti, wɔn akɔhyɛ wɔn ɛmfa no sɛ plot, wɔn plot, wɔn nsase so, wɔn wɔ wɔn nsase so ɛna wɔn nya wɔn mmoa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmoa no nnyane. Nti na wɔagya ahemfie no wɔ mfimfini mu hɔ. Enti kapten, sɛ wofiri ahemfie no hɔnom a, na woakɔ w'anim kakra na woasan atea afa kookoo ase. Wofoa kookoo no ase hɔ ara na wokɔpue kɔte aboa. Ɛhɔ no deɛ, ayɛ sɛ efie no dɔɔso wɔ hɔ kakra, a wɔn nso efie no bi wɔ hɔ a yɛ asɛmɛnte ho, ebi yɛ ɛyi nnɛtedan bebree. Efie no bi wɔ hɔ no, ɛhɔ no dua kɛse, wɔyɛ dua kɛse bi wɔ hɔ a ɛhɔ no yɛ sɛnta. Wɔn nyinaa hɔ na wɔtena gye wɔn ani. Na hɔ no nyinaa no, yɛbɔ nnɔn nsia a na obiara akɔhyɛ ne dɛm, esiane sɛ kanea nni hɔ nti, wɔn ani biribiara a wɔde bɛgyegye wɔn ani. Enti yɛbɔ nnɔn nsia a, wo ne wo yere ne wo mma no moakɔhyɛ mo dɛm, na kyerɛ sɛ, deɛ mobɛyɛ no deɛ na moayɛ, moagyegye mo ani, modidi mu, monya mo aduane bi di wie a, nnɔn nsia pɛpɛɛpɛ na obiara akɔhyɛ ne dɛm ato ne pono mu. Ekua Yep na ɛyɛ adwuma a wɔyɛ wɔ hɔ ka to. Nkuro no te sɛn ankasa? Ɛyɛ nkuro kɛseɛ? Ɛyɛ nketewa? Ɛyɛ adantamu? Ka to, Ɛyɛ kuro nketewa. Ɛyɛ nkuro nketewa. Ɛɛ baabi a ayɛ sɛ ɛhɔ no so kakra no yɛ Kofi ɛɛ ɛɛ Kwate Aboa ɛna afei so Atwa Nim Nyansa na ɛhɔ nɛn deɛ ɛso kakra. Na Soro Ayɛ Mmɔbɔ no deɛ wopie hɔ ahemfie no na ɛyɛ the first no bɛ ɛhɔ no wɔn agya kuro no nyinaa ama ahemfie no. Wɔn a wɔn aka no ahyehyɛ so wɔn nsaase mu na wɔn adɔ wɔ hɔ wɔn ne wɔn mma wɔ wɔ wɔn nkuraase nkuraase. Enti kɔte aboa ne ɛtwa nim nyansa no. Ɛhɔ na mɛka sɛ ɛhɔ no ebie kakra a wofiri efie baako mu anaa wokɔ ɛɛ deɛ ɛtoa so, wofiri hɔ anaa wokɔ deɛ ɛtoa so. Na hwɛ ahummɔbɔ no deɛ, womfrɛ obi a, gye sɛ wosi no huu, ayɛ sɛ wakɔ ofuom na obi ayera na wofrɛ no, woyɛ Ooh! Na kyerɛ sɛ woafrɛ no, ɔno nso fi ne fie aba wo hɔ na wo ne no bɛdi nkɔmmɔ a na moadi. Na deɛ wɔn rely wɔ so a wɔde charge wɔn phone ne biribi a ɛyɛ solar nso wɔbɛtete wɔn solar nketewaa bi nso ɛna wɔn de charge wɔn phone ba ɛno ntumi mpawa tv ɛmpawa hwee nti kanea kakra na wɔn tumi nya awia no bɔ a na solar no etumi apawa kakra na wɔn de asɔ wɔn kanea kase no. Ɛsɛ hwɛ wɔn mɔbɔ no kuru na wɔn mɔbɔ. Hwɛ no ɛhɔ no yɛ deɛ ɛyɛ mɔbɔ paa ɛhɔ no yɛ mɔbɔ paa. Ɛhɔ no deɛ mmɔbɔ, wotumi hu sɛ hwaa yɛ mmɔbɔ ampa. Because kokoo no a wɔdɔ no sei, wɔtumi hata wɔ hɔ ara na ebiri nso sɛ wɔde bɛba kurom abɛwei koraa mpo no a, gye sɛ wɔde bɔ paa ɛma nkurɔfo soa wɔn tiri so ara ba eh, asare kurom na wɔn abɛhome kakraa na wɔn asan atoa so ara ba kyenkyenku. Nanso wɔtumi de abɛto kaa mu. Na captain, ɛnyɛ kwan a ɛyɛ tia. Ɛfiri Hwerae mmɔbɔ hɔ no ara de ba Kyɛnkyɛnku no, bɛyɛ bɛyɛ five miles. Nti wohu sɛ ɛware yie pa ara. Nti apaafo nyinaa, sɛ ɛbɛtua wɔn ka, wɔmmɛsoa saa kooko no ne wɔn nnuaba, wɔn ɛ ndɔba a wɔpɛ sɛ wɔde ba kurom no. Ɔ ɛwɔ wɔbɛtua wɔn nyinaa ka ansa wɔasoa saa nneɛma yi aba Kyɛnkyɛnku hɔnom, na kaa atumi afa. Na Captain awerɛhosɛm ne sɛ, ɔhu sɛ ndɔba a wɔdɔ nyinaa ne mmoa a wɔnya no nyinaa no, esiane sɛ kwan no nnya nti, wɔkyerɛ mu sɛ obi a ɔbɛba hɔ biara no, obu wɔn kwasea. Ɔba a ɔbɛtɔ, sɛ ebia bankye na ɔbɛtɔ a, anaasɛ kokoo no na ɔbɛpɛ bi a, ɔba a ɔmmɔ, yɛmmɔ mo sika papa biara because mo a mo kwan nyɛ. Montumi mfa mma, nti sɛ yɛaba na sɛ yɛbɛpere a bɛfa o, sika pɛ biara na ɛde ama wo. Sɛ preko na obi bɛtɔ wɔn hɔ a, ɔba a, oh, sika pɛ biara na ɛde ama no. Na ɛde a, wo nso wongye a, tena hɔ ɛ, wo ne wo mma na ɛbɛwe anaa? Na ɛsɛ wɔn hɔ ayɛ mmɔbɔ paa, Catherine. Sɛdeɛ MP no bɛkae yɛn ne sɛ, ɛhɔ yɛ mmɔbɔ no deɛ, wɔn ho yɛ mmɔbɔ paa, Catherine. Obi asɛne me message, ɔse, eh, atwa nim yɛnsa hɔ no, mmaa a ɛwɔ hɔ ho ɔfɛ paa. Catherine, me mmom mɛka sɛ yɛ eh, kɔte aboa hɔ no. Kɔtse aba hɔ na mbaa no ho wɔ fɛ paa. Wohu dɛ mbaa asɔrnɔfoɔ na ɛwɔ hɔ. Na ɛyɛ agya kontofi nkɔkora. Wɔn ade. Nti ɛwɔ hɔ no deɛ mbaa no ho wɔ fɛ captain. Mbaa no ho wɔ fɛ. Na sukuu nkora wɔ hɔ no nso brɛ paa. Wɔn nyɛ baabi nsua ade. Wodum hɔ enumere na sɛ wɔn sua ade na wɔn pagya wɔn tɔɔkye sua ade. Wɔbɛbisa sɛ na ɛni no wɔ he a wode hu saa ade a wɔrehwɛ yi. Tɔɔkye na ɛda baako kɔn ho. na wɔaka abom na wɔde sua adeɛ. Mfoni nyinaa, wokɔ Adom TV ne wei a, ɛfiri awia de kɔ nyinaa, yɛbɛtwa mfoni nyinaa na wɔahu sɛdeɛ nkurɔfoɔ yi brɛ paa wɔ hɔ yie. Torch na wɔde sua adeɛ. Solar yɛn ntumi mpawa light papa biara wɔn mfa nsua adeɛ nti wɔn kɔhyɛ dan baako mu a na wɔn apagya torch yi na wɔde hwɛ nkrataa yi so. Ɛho nsunsuanso deɛ, hmm, ɛnyɛ asɛm ketewa, Captain. Hospital wɔ hɔ, ɛyɛ clinic anaa ɛyɛ chip compound. Ka kyerɛ me, biribiara nni hɔ. Sɛ obi yare a, wɔde no to table so na wɔasoa no de no afiri nkuraa no ase ara aba Kyɛnkyɛnku abɛpɛ ka de no akɔ hospital. Nti hospital biara nni hɔ. Nansa yi ara wɔn se maame baako sei na ɔnyem. Ɛɛ nti wɔde no reba kwan so kwan so kwan so wɔn se no wɔ table so saa ɛbɛduru kwan so koraa ɔwo wɔ kwan no so a wɔn annya akwaraa no ɛnam ɔhaw a ɔfam nti wɔn annya akwaraa no akwaraa no wuiɛ. Na maame no deɛ, Nyankopɔn adom ɔda so te ase. Na Ɔtefo biara ni hɔ. wohwɛ sukuu dan no deɛ waka sɛ deɛ siteɛ atikyafo wɔ pepa. Sukuu ni hɔ o. Sukuu ni hɔ. Sukuu ni hɔ. Nti nkwadaa no. Sukuu ni hɔ. Wɔn ebi ba kyɛnkyɛnku ɛna ebi so kɔ kuro baako bi wɔ hɔ yɛfrɛ no abokyi kurom ɛhɔ na wɔn kɔ a nansia koraa baako firi asɔre ɛɛba wɔn kɔ kye no atwa ne ti. Koraa baako yɛtwaa ne ti yayaaya a bɛsi nnɛ wɔnhu nipa a ɔdii saa bɔne no. Enti ɛbaa no saa no, nkoraa no kɔɔ sukuu koraa yɛ a na wɔn suro, ɛwɔ mu a wɔn ma wɔn awofo tumi kɔgyaa wɔn na wɔn afiri hɔ nom aba wɔn afuo mu abɛyɛ wɔn ndwuma. Nti sukuu biara nni hɔ, sukuu biara nni hɔ. Na kapsin ma menka asɛm baako a sukuuni akoraa ka kyerɛ me, ɔse ɔkɔ sukuu a ne tikyani ka kyerɛ ne sɛ ɔno ne kuro no deɛ ɔntumi mmɔ din, ɔno firi kɔte aboa hɔ no. Nti. Tikya no bɔ din no kua aboa. Tikya no nso bɔ din no a, ɛyɛ a na ɛyɛ no ya because ɔsɛe ne kuro din. Nti ɛma no pae mu ka kyerɛ tikya no sɛ, me, me kuro no din nyɛ kua aboa. Wo, woyɛ saa a, woresɛe me kuro no din. Ɛma ne tikya no koraa ne nya asɛm sɛ akwadaa no asɛe. Ba ne din, ne kuro no din yɛ kɔte aboa, ɛnyɛ kua aboa. Nti mɛmba twa eh, kuro no din tia. Woyɛ no saa na wode nnome ɛba kuro no so. Wow!

kyenkyenku ne abɔkyi kurom. emu wa efiri kɔte aboa hɔ no kɔ hɔ no ne adeɛ no emu wa. kasa emu wa yie paa wobɛfa koko n'ase aa sɛ waba asare kurom na wawa nsuo tɔ sɛ yɛ kwan no tumi twa koraa nti nkora no kɔ so kwan no so a na ɔmo asan abɛfie because ɔno mo tumi ntwa ɛkwan no wa yie paa a obi sɛ ɔbɛyɛ ɔbɔne o ɔbɛyɛ ɔbɔne koraa wɔ kwan no so a wɔntumi ndu fie ɛkwan no wa yie paa kapsen. Nti nkwadaa na wɔn twa saa kwan tenten na wɔn nso yɛ twa baako ti no wɔn a wɔbɛyɛ mfie bɛyɛ sɛn. Ɛɛ kasi wɔn wɔn wɔ ɛyɛ ɛɛ ɛyɛ primary nkwadaa nti wɔn wɔ bɛyɛ bi a between the ages of four ɛde kɔ eleven twelve thirteen wɔn mfie no no mmaa ne mmarima nyinaa ɛɛ nkwadaa nketewa. nkwadaa nketenkete wɔn ho. nkwadaa nketewa. mmaa yɛ aka ho. mmaa yɛ aka ho. Adwuma wɔn yɛ ayɛ kua. Kua na ɛyɛ wɔn adwuma. Hmm. Kua na ɛyɛ wɔn adwuma. Wɔn dɔnfo wɔn san nya mmoa wɔ hɔ. Dabodabo, prɛko, mpɔnkye ne nyinaa bi wɔ hɔ nom kate. Wɔn ho ɔden. Kate wɔn yɛ nkurɔfoɔ wɔn ho ɔden paa because wokɔhwɛ kua wɔn ayɛ a koko yɛ da hɔ a sɛdeɛ ɛte nie. Bankyefuo, ankafuo. Kato wɔn yɛ adwuma papapapapapapapa. Wohwɛ wɔn ho ɔden. Kato wɔn ho ɔden. Wɔn ho ɔden. Na wokɔ wɔn abɛ so a, agya. Wɔn atwa nsan agu hɔnom na afei nso wɔn nyɛ bi ma ne mbɛfa. Nsan na wɔn nyɛ bi ma ne mbɛfa. Wɔn hwie nsan gu hɔ na wɔn pa makyi so na agya dɛm. Na ɛsɛ apɛsi papa ne bia. Nanso wɔn nyɛ atɔfo. Ɛsan sɛ kwan ne nyɛ nti. Wɔn nyɛ atɔfo. Okay. Shine the other say. That's captain. Oh, hold on, hold on, hold on. Police station there, then the Kubu says, eh, hospital, crane, who has a police station? Police station. Oh, police station, oh. Police station, eh, baby. Ah. ahemfie ara na ɛyɛ ɔmo court obi yɛ ɔbɔne a na ɔde aba ahemfie hɔ nom na mpanyinfoɔ no agya so mu ana ne ne mpanyinfoɔ no atena ase aka na biribiara akɔtɔ. Wowie a, wɔn nyinaa yɛ nipa baako. Kyae, Nyame yɛ adom na wofiri aberem bɛduru a, ɛyɛ ma me nto nka. Captain, ma. Nti wankasa wokɔ hɔ no, dɛn paa na wobɛtumi de akae kuro no tɛm biara? Captain, sɛdeɛ wɔn te wɔn ho ase, ɛne ɔdɔ a wɔn de te hɔ. ne mframa a ɛwɔ hɔ nom, mframa pa bi a ɛnam hɔ no, na afei nso sɛ sɛdeɛ wɔn yɛ proud of nkuro no din no, akora abo a ɔbɔ ne pɛn. Ɔwɔ kwan yi, mekɔ atwa nim nyansa. Wofiri, mefiri kɔte aboa. Wo maame firi, ɔfiri hwɛ a mmɔbɔ. Wɔn bɔ tu ase, wɔn mfɛre ho. Sɛdeɛ wɔn bɔ kuro no din kura mpo no, ɛyɛ so significant. wɔn yɛ nkurɔfo bi a they are so proud so proud sɛ ghanafoɔ nyinaa bɛsua saa so bɛn ayɛ proud of deɛ ɛwo a nka ɛbɛkɔ anim paa captain ɛbɛkɔ anim paa hmm. na wɔn mp no na wɔn ada no ase papapapapapapa sɛ wɔamfɛre na wɔabɔ wɔn nkuro no din wɔ parliament ɛnam so nti a sisi a obiara nya ɔbɛba hɔ nom na wɔabɛhwɛ wɔsrɛ sɛ ɛbɛyɛ a wɔma hɔ no wɔyɛ hɔ no yie na ɛhɔ no mpo ɛnyɛ tourist site sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi ba a aborɔfoɔ koraa ba a anaa Ghanafoɔ yi ara tumi ba hɔ na yɛakyerɛw hɔ kuro no ase sɛnea ayɛ kɔyɛ sɛ edin no ɛyɛ weird kakra no na yɛakyerɛw nkuro no ase ɛno koraa bɛyɛ tourist site a wɔbɛtumi afa ho de anya sika wɔn aboa MP no aba so paa yɛ yɛka sɛ yɛbɛdi weekend wɔ hɔ a yɛbɛnya baabi ada ka tumi bi a ɔbɛda deɛ ɛnyɛ den Wow. Mɛhwɛ ebi a wɔkɔ wɔkɔ yɛ mu nsɛm na ɛbɛyɛ den kakra. Dabi na sɛ mekɔgye mahome a mekɔɔ dɛm deɛ dɛn. Ah, nti ɛnɛ ndɛ ti wobɛto ɛno ato ntɛn because kɔɔ no ebi tumi foro pɛɛ ebi fo besi dua asɛ wɔn anya eh, network deɛ ɔbɛyɛ laaki na waforo maame baako sɛ ɔsɛ ɔno ne maame efom hɔ no ɔforo bepɔ no a Ɔkɔgyina bepɔ no atifi. Na wayɛ no kɔɔ. Nya network. Hmm. Ɔde yɛ kɔɔ. Eti sɛ wofiri nkran kɔ a wobɛfa hen? Captain wofiri nkran ba a wobɛduro nkɔkɔ junction baabi ambaa no tɔn adeɛ no a wobɛba w'anim kakraa ɛɛ wɔn wɔ overpass bi wɔ hɔ na wafa overpass no ase ɛhɔ no yɛ abirem junction nti bɛwɔ no abirem junction hɔ ara na wobɛpiem wɔ ako ase. wodu akwan ase hɔ a, ne nyinaa akwan no nhyɛ da nyɛ. Nti wodu akwan ase hɔ no a, na wamane. Wamane wɔ akwan ase hɔ no, wobɛba na wabɛpim wɔ kyenkyenku. Wo kaa no hoɔden no atumi du kyenkyenku a, bridge bi da hɔ. Bridge no deɛ ɛyɛ, na mmom ɛsɛ wɔn fele bridge no ho na ɛne ɛkwan no tumi da hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a kaa no bɛtumi aforo bridge no akorɔse. Na mmom wɔn ntumi mfele yɛ, nti wɔn de nnua na atoto hɔnom nti kar no tumi fo dua no a na wotra bridge no a, ɛhɔ no yɛ ɛyɛ one way nti sɛ car foforɔ ne car bi hyia gye sɛ car no paake wɔ nwura no mu na wabɛsen ansa ɔno nso abɛsen na wawaa deɛ kɔpie wɔ asare kurom ansa wakɔ hwɛwaeɛ mmɔbɔ kɔte aboa no afe so ɛtwɛ nim nyansa Toboas na nya adagye wobɛduru a na afei yɛakɔpɛ weekend bi akɔdi wɔ hɔ wae Ɛho hia paa Captain. Ɛɛ, ɛhɔ no tumi sɛ biribi a ɛwɔ hɔ biara yɛ fresh. Biribiara yɛ kama. Biribiara yɛ fresh. Wɔn nnua no biribiara yɛ fresh. Ɛɛ, guava biribiara yɛ fresh. Biribiara bi so wɔ ha. Biribiara bi so wɔ ha. Wɔn mmaa so mmaa sɔnnɔfoɔ. Biribiara wɔ ha Captain. Meda ase. Ɛɛm, hyɛn bɛsa afrɛ o. Mate Captain. Hyɛn akɔ a ɛna. yegyaa no kwan ɔkɔɔ hwɛ ayɛ mmɔbɔ kɔtoa aboa na ɛna twɛ ne nyansa ɔnɔbo john ɔsɛe frimpɔn ɛna ɔyɛ mp a ɔwɔ aberem ɔnɔbo wotemi nka me mmoakye anɔpa yi hello ɔnɔbo wotemi nka me mmoakye anɔpa yi yɛagya o na biribiaa yɛ bɔkɔɔ deɛ Nyame adaroma. Mo, yɛn nso yɛn ho yɛ paa. Ada no parliament wo maa m'ani gyeeɛ. Bobɔ wo nkuro din. Eh, kama kama kama kama. But yɛ ma yɛ reporter kɔɔ hɔ na ɔtwa kuro no a ɔbobɔ din no mfoni kyerɛ yɛn no asɛ ɛba ne mpuntudwuma a eh, wɔn aka akyi kakra. Eh, nananom a ɛwɔ hɔ no sɛ wɔn ani nso gye sɛ Eh, wotumi nya akokoduro na wobobɔ nkuro no din eh, wɔ parliament hɔ baabi a mpɛ sɛ yɛhwɛ yɛ kuro no mpuntuo no eh, nhyehyɛ ɛwɔ hɔ te sɛn meda ase papaapa hello patwɔ me wɔ so yo medeɛ mɛkyea atiefoɔ nyinaa wɔ akwanya a ɔde ama me na mada mo ase nso sɛ motee eh, nkra no moanna so mo mediafoɔ yi dodoɔ afrɛ me a wɔakra sɛ wɔmɔkɔ a Adwumaso a meyɛ no wɔ ha nti mantumi ne wɔn ankɔ no. Meda mo nyinaa ase. Na nokorɛ, me nua, sɛdeɛ montee din no, na ɛte sɛ deɛ kuro no koraa nni hɔ. Na mpanimfoɔ no bi aba kɔ. Mebɔ ntoa a mekɔfaa hɔ na mehuu sɛ, mm, wei deɛ, wohwɛ kookoo paa a wɔyɛ wɔ hɔ ne nnɔbaeɛ a wɔdua a ɛde boa Ghana yɛde die mu ne yɛn mpuntuo mu a, wɔde mpuntuo biara nkɔ hɔ saa no. na ɛha adwen ɛhɔ mo wɔ hɔ mo wɔ kokofoɔ ɔma motɔ koko wɔ hɔ wotɔ wie a agye sɛ ɔbɔ paa ma nkurɔfoɔ ɛsoa saa nso na nkwalaa sukuu sɛm ho ɔden nkwalaa nketenkete gye sɛ ɔmo twa nkwansin bɛyɛ nan de kɔ de kɔ sukuu nti ama sukuu kɔ koraa no ɔmo ani nye hɔ ɛno nso ma yɛ yɛ nuanom a ɔmo tumi kɔ kurom kɔ sukuu no nso ɔmo wie a obi kura ntumi ma n'akyi wobɛsra maame koraa anaasɛ wobɛsra ɔfo a yɛ ana ɛɛden ntumi nua mpuntuo deɛ yɛaka akyi na na minim sɛ sɛ kanea no dii kan wɔ hɔnom a, anka ɛbɛboa ma wɔn nso ate deɛ ɛrekɔ soɔ na wɔahu neɛ eh, ɔman no nso nhyehyɛe anaasɛ ne mpuntuo no nso ɛrekɔ fa. Ɛno koraa na ɛbɛma wɔn ahu sɛ ebi a yɛdeɛ yɛatɔ mu wɔ ha because wonnya TV nhwɛ a wonhu sukuu nan fɛfɛɛfɛ bi koraa bi a ɛsi baabie. Wonnya radio nti a wonte neɛ ɛrekɔ soɔ na sɛ deɛ ɔde ɔte kuro foforɔ so nso Ghana yɛ nyinaa na ɛyɛ yɛ dea. Nti ɛma metuu saa anammɔn yi. na yɛn nyinaa gye to mu pefee. Wo nuanom a ɛkɔɔ hɔnom no bɛdi adanseɛ sɛ adeɛ baako paa ɛno nso ɛhia dendendenden paa yɛ akwan no. Sɛdeɛ ɛteɛ no, kaa kwan ankɔ hɔ a ɛnyɛ. Wɔn bɛhia chip compound ɛna wɔn ahia sukuu adan. Biribi foforɔ bi a ɛhia nsuo koraa boreholes no nso ɛwɔ sɛ yɛtumi de bi kɔ hɔ na yɛkɔkɔ boa wɔn. Nti yɛnya platform Madaroma a ɛso no ɛkɔ akyiri sei deɛ, na adesrɛdeɛ a na yɛde to Ghanafoɔ nyinaa anim. ne aban mu mpanimfoɔ ɛno deɛ megu so retu ho anammɔn deɛ nso mɛka ama obiara ate mpanin se sɛ kyeman ne asanteman te w'asɛm a wonhia da wobɔ biom nti sɛnea yɛreka abɛtɔ amansan nyinaa nim nyinaa no deɛ na mene sɛ obiara a ɔwɔ mmoa biara a ɔde boa yɛn kuro nofoɔ no a ɛbɛyɛ yie biara no yɛnyɛ no mo so ntumi ɛnsere kakra na obi kaeɛ ɛsum mu asetena ɛɛden Mmerɛ a na dumsɔ dumsɔ wɔ yɛn a yɛn ho kanea pɛn koraa no, na yɛn ho kyere yɛn, na sɛ bio tafrakyɛ deɛ ɔnyaa bi koraa. Nti moma yɛn nyinaa mmoa na yɛmpagya saa nkuro no, na matu me ho asi hɔ, me na wɔasoma meɛ. Deɛ wɔaka biara no mede bɛto manfoɔ anim, na menim sɛ sɛdeɛ Minista ankasa tutuu anamɔn baa Parliament bɛyii ano no, ɔbɛtoa so na ɔde ɔse ayɛ ɔyɔ na wama technical team no akɔhwɛ na yɛahu the type of solution a yɛde ma wɔn a ɛbɛyɛ yie wɔ energy side no. Eh, wo ne kurom wɔfoɔ no bi di nkɔmmɔ asɛm a wɔka no sɛ na wohwɛ koraa yɛ mpc no bebree wɔ hɔ a yɛbɛto aba na ɔmo nkɔ nkurase nkurase ɛto aba ma wɔn no banananom no te sɛ de yɛ reporter no kan ne pa kyerɛ sɛ wɔn ani gye wɔ adwuma yɛ ho because tɛn bi a ɔbɛba hɔ bia no wobɔ wura nkurase nkurase no ɛyɛ nkuro no din na motivate wo anaa dɛn na motivate ma nkurase no na wopɛ paa. menua meda ase sɛbe Wonim akuraase asetena, me nyinaa, yɛ nyinaa yɛtenaa nkuraase, yɛakɔ afuom akɔ dodɔ ne yɛayɛ biribiara bi ansa na Nyame adaworo ma ɔde aduru baabi a ɔde aduru. Na ahwɛ nea ɛfaa mu ansa na yɛreba a, sɛ woanka ntini mu a, woanhwɛ a wobɛka hɔ. So ahu? Enti yɛ maame yɛɛ sɛ daabi, baabi bi a nnipa te a nkwa wɔ hɔ, home wɔ hɔ deɛ, mɛtu anammɔn akɔ akɔhwɛ. Enti saa me nkuro yi ne nyinaa a ɛwɔ m'ase no deɛ, baabiaa, baabi koraa sukuu koraa nkɔɔ da koraa, sukuu dan nkɔɔ da, ɛfiri hɔ abena so, me ne me DC, yɛsi six unit classroom block ama wɔn ɛwɔ ɛhɔ. Nti me nua ɛhia me ɛkyerɛ sɛ menim sɛ obiara nya opportunity especially ɛkɔ sukuu a yɛbɛtumi ayi talent bi a wɔn mu bi yɛ adi ama ɔman no anya no so mfasoɔ. Nipa bi a ɔgana bi ayɛ ɔman no agyapadeɛ nti yɛanhwɛ ne yɛyi yɛn ani gu yɛn ani gu bi mu so ne yɛntwɛ yɛn ani anhwɛ wɔn na wɔn ka mu a Ɔno sɛ Awurade koraa ɔmfa nkyɛ yɛn. Nti me deɛ mafa to me ho so sɛ deɛ Nyame de mafa mu aba abɛduru ha yi, ɛyɛ sɛ obiara nso nya opportunity no na ɔno nso fa mu na ɔno nso ba bie. Ɔnabɔ nkuro no. Ɛnyɛ kuro no din no na entice me but ɛyɛ adeɛ a baabi a sɛdeɛ wɔn kɔ ahemfo no kaeɛ no metaa ɛsrasra wɔn kama. Ekuro no ɛsesa so anaa wofiri he anaa wokɔ he? Ɛɛn te sɛ soa a ɛmɔbɔ etwa nim nyansa kɔte aboa no. nyinaa no bɛn ɛno no bɛnbɛn na wokɔ wofiri asare kurom no nso wokɔ hɔ nom no a ɛbɛyɛ bɛn nkwansin mmienu but asare kurom no deɛ na anka yɛbɔ yɛn ho mmɔden kakra bi a kaa bɛtumi akɔ bridge kakra bi na ɛwɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛyɛ na ɛtumi so a enti ɛbɛnbɛn ɛbɛnbɛn distance ɛwɔ mu no ɛnwa nti yɛtumi ɛyɛ kwan yie na nananom nso ɛwɔ hɔ nso te aseɛ ma yɛde ɛkwan bi fa kookoo no mu a nti yɛde greda koraa si hɔ no yɛdi kan paapaa ɛkwan no to mu a with time no megye di sɛ yɛbɛtumi ayɛ sɛ eh, aboboyaa ne okada no mu a ɛwɔ hɔ a ɛyɛ adwuma wɔ nkura nkura baabi a kaa kɛseɛ ntumi nkɔ no ɛbɛtumi aboa ma wɔn ahoɔden eh, wɔn berɛ so nso ate kakra hmm, nti megye di sɛ akwan no nso bɛhia paa na meka ne sei no na meka deɛ eh, ma road ministry no nso sɛ wɔn nso nwe yɛn ho na wɔnya ahoboa na nyame paa na ɔto yɛ ɛsi mu mɛba wɔn aso aba bɛsrɛ sɛ fida rose koraa bɛtumi ama ɛgreda baako na sɛde yɛn akora ntɔ diesel mum na yɛmfa nkotwa a yɛayɛ ready sɛ yɛbɛyɛ na yɛatumi ayɛ no saa. Wankasa wofiri hɔ baabi anaa? Ah, mefi ntorɔnan na ntorɔnan no wɔ aberɛ mu constituency no mu na meme wɔ n'aseɛ ɛna ɔmo nso wɔ ano ha yi a wo start firi ɛɛ eh, ɛkwe ase a na wowɔ mu fa kyenkyenku tɛnkyɛmso na ɔrekɔ asare korɔ mu. Nti hɔ no na ɔduru a, ɛpɔ no dam kakra, koko nko ara na nkuro no aka no nyinaa wɔ mu. Mm. O constituency no wɔ very beautiful names. Truly Ghanaian. Uh, yes. ɛyɛ nokorɛ na megye sɛ ebi hyehyɛhyɛ nkuronkuro bi so nso wɔ baabi na ebia na ɔmo anya kokoduro anka nti yɛde yɛyi menyi ne sɛ yɛnko ara na ɛbɛba sɛ yɛn kuro te saa nanso adeɛ a nananom aka to hɔ deɛ kuro biara wɔ history Ebiara wɔ edin biara nso wɔ ne nkyerɛaseɛ. Enti megye di sɛ bere pa mu no, wɔkɔɔ yie deɛ, megye di sɛ nananom koraa aka bi akyerɛ wɔn. Enti saa na ɛteɛ. Yɛbɛhwɛ ne ayɛ deɛ ɛbɛyɛ aboa biara, nti mo nso monsɔ mu sɛdeɛ moasɔ mu yi ara. Ɛnnɛ mama obiara te wɔn nka. Na obi te a na ɔnnye nni, nti na da no a yɛreyɛ no ɔhene no ara tiatia n'ayimba. Na ɛyɛ pankɛsɛ nsaase, ɛyɛ mponoa. na saa nkuro no nyinaa hyɛ mu. Nti ɔhene no da no ɔbaa parliament, ɔne nanahemaa no, wɔn na wɔyɛ pankɛsɛ hene ne ne hemaa. Na saa nkuro no nyinaa wɔ wɔn asase so. Nti wɔn nso ayɛ krado sɛ biribi biara a Ghanafoɔ bɛpɛ sɛ wɔn bɛyɛ biara, wɔn nso de wɔn ntoma bɛbɔ wɔn ano na yɛn nyinaa yɛaka bom na yɛayɛ. Nti yɛhwɛ aban anim, yɛhwɛ individuals anim, obi biara a ɔbɛtumi aboa yɛn biara, ɔmmra mmɛboa yɛn. Atwa nkuro no din ma mo nsesa why? Yɛ nsesa, na ɛbɛyɛ tourist attraction. Ɛda ase. Honorable Frimpong, ɛkyɛ wo bɛte me nka. Yoo, meda tiefoɔ nyinaa ase. Honorable John Osei Frimpong yɛ MP ɔwɔ Aberem. Ɛna wote sɛ yɛne no bɔ nkɔmmɔ fa eh, nkuro yi ho yi. Eh, yɛdanfo baako yɛ adwuma wɔ Accra Psychiatric Hospital yi ma. Sɛ yɛhyɛ ase a special ward hɔ. Patient wɔ hɔ nyinaa pae sedeɛ se kwakwaw fa they are healed you can discharge them discharge them they are fine aka five minutes no me me nka bi me ma setua ne kofi kwan eh, five minutes na aka no setua kɔ me me nka bi don't invite me. yo we are not inviting you. ɛɛ dɛbɔ nkrataa ba emu nsɛm ne anim ɛna yɛde ɛbrɛw na ɛnura.